o flynyddoedd fel athro mewn ysgolion cynradd. Ieuan.
Diolch yn fawr am y gwahoddiad i siarad am y ddogfen o'r safbwynt Gymraeg. Dwi'n digwydd yn byw yn y dyffryn mwyaf dwyreiniol Gwynedd, a galla i gadarnhau o'n mhrofiad i yn bersonol fod y cyfnewid iaith yn gyrru'n galed i'ch cyfeiriad chi yma yn y gorllewin. Tynged sgolion ydi pwnc y cwarfod yma, ond mae pob un yma yn gwybod yn ei galon mai tynged Gwynedd ydi ystyr hynny. Mae'r cwbl yn y fantol. oherwydd mae'n cefna ni at y môr ac mae'n rhaid i Gyngor Gwynedd gael hyn yn iawn. Thal i ddim rhoi pen mewn tywod a gobeithio'r gorau. Mae wedi mynd yn ddiweddar arna ni. A ni'n ôl ddeugain mlynedd i leni, y flwyddyn y 1968, ac mae yna gwarfod gyhoeddus mewn pentra yn Llŷn. Nid anhebyg yw hwn. Rhieni plant ysgol sydd yno, Ysgol dan fygythiad, Ysgol Bryncroes, ac ymhlith y rhai sy'n codi yn eu gair o blaid cadw'r ysgol 'na gore yn galw am ymchwiliad cyhoeddus mae cyfreithiwr y gynghorydd o'r enw Robin Lewis. Dair blynedd ar ddeg cyn hynny yn 1955 roedd cadeirydd pwyllgor cyllid Sir Gaernarfon wedi datgan fel hyn, gyda phleser mawr wy'n nodi bod nifer o ysgolion bach gwledig y sir wedi cael eu cau ac rwy'n edrych ymlaen at weld cau nifer o rei eraill fel y gallwn ni wneud arbedion ariannol. Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid Sylwch, nid Cadeirydd y Pwyllgor Addysg. Doedd yr ysgolion hynny, meddai'r awdurdodau, ddim yn hyfyw. Roedden nhw'n anghynaliadwy, medden nhw. Fedre chi mo'u cynnal nhw. Caewyd Ysgol Bryncroes yn 1972, wedi brwydr hir. Do, mae nifer ohonan ni wedi bod yma o'r blaen. A beth fydd tynged yr ysgolion ar droed? Dyna'r cwestiwn heddiw. A hyd yma, y mae'n flin gen i ddeud hyn, mae ymateb Cyngor Gwynedd wedi bod yn gyfres o gymau gwag. Y cam gwlad cyntaf oedd derbyn yr honiad ffals bod ysgol gynradd yng Nghymru sydd â llai na 90 o blant yn anhyfyw yn anghynaliadwy. Dyma awgrym un o fandariniaid biwrocrataidd y Cynulliad i'r gwleidyddion yn y ddogfen sy'n sail i'r cynlluniau drefnu ysgolion Cynghorau Sir. A dim ond rhywun cwbl anwybodus yn hanes datblygiad cymdeithasol Cymru all a ddweud peth mor ffôl. Wyddaf o ddim mai gwlad o bentrefi bychan ac ardaloedd gwasgaredig ydy Cymru gan fwya'. Mae'r pentrefi bychyn a'r cymdogaethau hyn wedi bod yma cyn bod dinasoedd a trefi mawr, cyn bod pentrefi mawr diwydiannol, cyn bod trefi'n marchnad. Dyma ydi cymdeithasau rhyngau Cymru. Crud y diwylliant traddodiadol. Dylai Cyngor Gwynedd fod wedi herio'r Cynulliad ar y mater yma, ac wedi annog Cymdeithas Cynghorau Sir Cymru i wneud yr un modd. Mi ddylai'r Cynghorau Sir sy'n cydrychioli'r Gymru wledig fod eu wedi uno'n un llais yn ei erbyn o. Wnaed mo hynny. a derbyniodd Cyngor Gwynedd yr honiad ffals yma yn gynsail i'w cynllun a drefnu. Yr ail gamgymeriad oedd peidio llunio proffiliau ieithyddol diwylliannol a chymdeithasol o'r ysgolion a'r ardaloedd cyn dechrau cynllunio. Byddai tystiolaeth am sefyllfa'r iaith yn lleol wedi bod yn hanfodol i'r Cyngor wrth lunio argymhellion y cynllun drafft. Wnaed mo hynny. Camgymeriad arall oedd pidio cynnal asesiadau ar drawiad ieithyddol a chymdeithasol o'r sgolion a'r ardaloedd wrth lunio'r cynllun drafft. Dylai hynny fod hynny wedi cael ei wneud yn fewnol fel rhan o'r broses. Rŵan y mae'r Cyngor yn mynd ati ynglŷn yn mynd ati ynglŷn â'r mater ar ôl llunio'r cynllun drafft. Mae'n gwbl naturiol fod pobl eisiau gwybod beth fyddai'n debygol o ddigwydd i'w cymdeithas leol nhw pe bai'r ysgol yn cau, a beth fyddai'r effaith ieithyddol, ddiwylliannol, cymdeithasol ar blant a fyddai'n ymuno â phlant ysgol neu ysgolion eraill, boed yn eu hosgol eu hunain neu mewn ysgol mewn cymdogaeth arall. Mae'r mater hwn o'r pwys mwyaf. Ond meuthbwyd mo hynny. Camgymeriad pellach y Cyngor Sir oedd dewis enghreifftiau o achosion achos nad oedd yn gymharol mewn agwedd greiriol. Nasgodd mewn pentref bychan ag ardal wasgaredig yng Ngwynedd, yn y Fro Gymraeg, gweddillion y Gymry Gymraeg, yn chwarae rhan allweddol mewn cymdeithas sydd dan warchae. Yn y gorchwyl o ddatblygu iaith a diwylliant plant o aelwydydd Cymraeg a chymathur plant o aelwydydd di-Gymraeg, a chadw undod diwylliannol a chymdogaethol dan bwysau cynyddol, a hynny dan amgylchiadau arbennig, a hon yn ffactor hanfodol. Edrychodd y Cyngor Sir ar enghreifftiau o ffederaleiddio clystyrru mewn wyth ardal y tu allan i Gymru, Dorset, Swydd Amwythig, Greenwich, Llundain, Plymouth, Wiltshire, Swydd Efrog, Sunderland a Chernyw, ond doedd y ffactor diwylliannol ddim yn bresennol wrth reswm yn yr un o'r rhain. Cafwyd un astudiaeth achos o ardal yng Nghymru, yn Nalgyrch, Llanbedr, Pont Steffan yng Ngheredigion, ond anwybyddwyd y ffactor iaith a chymdogaeth yn llwyr yn yr astudiaeth honno. Does am un cyfeiriad at iaith a ddiwyllia a diwylliant yn yr unig astudiaeth achos a wnaed yng Nghymru. Dim gair. Mae camgymeriad ychwanegol, os oes angen un ychwanegol, oedd peidio â chynnwys awgrymiadau gan rieni a llywodraethwyr lleol yn y cynllun drafft, ond yn hytrach osod eu dewisiadau nhw'u hunan yn seiliedig ar eu hastudiaethau annigonol eu hunan. Mae'r ddogfen an han hilwng o Wynedd a deud y gwir. Nid dogfen addysgol na Llafur. Man cychwyn y Cyngor Sir yn ei trafodaethau agoriadol efo'r Llywodraethwyr oedd bod y sefyllfa bresennol yn ang hynaliadwy. Mi wn i hyn, o'n i'n bresennol yn y cyntaf yn y Llwynogwen fel Cadeirydd llywodraethwyr yr ysgol uwchradd. Daeth y ddau air, cynaliadwy ac anghynaliadwy, yn amlycach bob dydd yng ngeirfa gweinyddwyr, gwleidyddion a chynghorwyr fel ei gilydd. Mae'r pethau pell yn gynaliadwy neu'n anghynaliadwy, ac mae'r geiriau hyn fyth a hefyd yn cael eu defnyddio i ddiben arbennig. Os fydd llywodraeth ganolog yn aelodaeth leol, ac mae'r ddeuberth yn gynyddol o fideologi'r un peth, eisiau gwneud y newid y drefn o fewn rhyw sector neu gilydd, a hynny am resymau cyllidol, trefniadol neu ideolegol hyd yn oed. Maen nhw'n datgan yn y lle gyntaf bod y sefyllfa bresennol, y status quo, yn anghynaliadwy. Ystyr hynny ydy nad ydy'r awdurdodau Ddim yn newid llysio cynnal y drefn bresennol, ac maen nhw'n gosod nifer o ddewisiadau o'u dewis nhw eu hunain ger bron y sector. Bydd dewis un ohonyn nhw yn rhyddhau arian o ryw ffynonellau neillduol. Ond bydd gwella, cryfhau a datblygu'r drefn bresennol ddim yn un o'r dewisiadau, na, fydd 'na'r un geiniog i chi ar gyfer hynny. Ond beth am wasanaethau cyhoeddus? A dyna 'di addysg. Oni bysa ddyletswydd ar lywodraeth ganol a llywodraeth leol i ewyllyssio'u cynnal nhw yn y gymdeithas leol? Oni ddaeth gwerthoedd cyfala a gwerthoedd corfforaethol yn gynyddol i mewn i lywodraeth leol? A gosod egwyddorion materol i dra'r drwydd ieithu dros y gwerthoedd cymdeithasol a diwylliannol? Dowch i'n ystyried beth mewn gwirionedd sy'n y fantol yma. Mae bob un ohonon ni fro i gymdogaeth, hon ydi ardal y galon ac mae'n rhan annatod o'n hunaniaeth ni. Ni ddylid ar unrhyw Gymry benderfynu ar bolisi a strategaeth a fydda mewn unrhyw fodd yn gwanychu safle'r Gymraeg fel iaith y gymdeithas. achos byddai'n gwbl amhosib dad-wneud unrhyw gam gwag mewn mater mor fawr a phwysig a dyfodol y diwylliant a'r bywyd Cymraeg yng Ngwynedd. Gwella, cryfhau a datblygu'r cymdogaethau hyn yn rhan o'r strategaethau cyfansawdd sydd ei angen. Dyna graidd y mater. Dyna ydy galwad ein pobl ni o'u gwahanol gymdogaethau. Oes rhaid i ni oddau'r di-wreiddiol parhaus 'ma? Oes rhaid i ni orfod edrach ar ein bro i ni'n gwaedu farwolaeth fel hyn? Galla i glywed y diweddar Athro JR Jones, y mae bedd o'm mhen yr allt heb fod ymhell o 'ma, yn yn atgoffa ni o'n cyfrifoldab ni tuag at yn hiaith, a'r dewis sy'n wynebu pob un ohonon ni. Mi gei os mynni ollwng y cwbl i golli. Taflu her y ddyletswydd drist yn ôl i ddaner yr oesoedd, ac ymroi i'r gêm y mae mwyaf fynd yn yng Nghymru heddiw, sef pluod y nyth dy hun. Ac mi allan ni'n hawdd gerdded o 'ma heddiw a gadael y cymdogaethau yma i'w tynged. a dychwelyd ymhen blynyddoedd i chwilio am y pentrefi coll, y pentrefi fydd wedi colli ei hiaith, wedi colli hunaniaeth, y broyr y gwelodd T. Gwyn Jones ei dirywiad arswydus yn y gerdd Argoed yn nghypydd i ni heddiw, a oedd yno do na fyddai'n deall geiriau y doethion a'r gwŷr da a hwythau. Ar un o ben ar ddawn a boner a bregliach bas fel y iaith urddasol. A fyddwn ni'n gofyn i'n hunan mewn blynyddoedd be wnes i? Air sefyll ar y neilltu ac edrach ar y cwbl yn mynd i golli yntau'n mynd ati at gyfnerthu'r mur. Mae'n rhaid newid barn y cyngor ar y mater yma. Ond os bydd gwrthod, ac os y bu yn rhaid gwarchod, mi fydd rhieni brincroes gynt i gyd yma efo'r rhai fydd yn gwarchod y mur. Teuluoedd Pencae Fawr, Meillionydd, a Robat Williams, Llanbwnadl a Caradog Jones. Mae'n rhaid newid barn y cyngor.